Wakaw thuolo ni mondo awach nyinga, an nyinga ok arawe, nyinga afulo. Nyinga joma ng'eny jorawe nyingi, an afulo nyinga. Iluonga na Wilo Constitution, an some guy due to public demand. Ee, Nyasaye olosa aber, ajaber adier, ajaber ma kata kawuotho e yo ka to nyiri lokore ng'iya, kuodha kuodha ni this guy is so handsome. To mana nikech Nyasaye ni. Nyasaye oselosa aber, aduoko ne erokamano kuom mano. Mar ariyo, Nyasaye oketo oda dum mamit. Ing'e ni kawacho ni oda dum mamit, inyalo paro ni adak e ot moro malich. Ok adak e ot malich. Od bao mantie kani ma, ma e oda, ma e oda. Oma. Ot dum Nairobi, oni dum Nairobi, to kik ipani Nairobi te, ok odum Mkuru kwa, kwa jenga. Oni dum Carnival Nairobi. Nyasaye motimo mago. Mar adek, Nyasaye oketa achwe, jodalawa chon nadhero, unyalo penjo kata jogi. Jodole wetena gi ong'eyo, chon nadhero. Sani achwe, sani achwe ma luo nyasa ka ng'ama inyalo pima go en mana ng'at achiel kende. Cyprian Awiti jama wego rabolo idho tek. Awiti muneno no, awiti ma koro uwinjo awuo e nyinge ma u- awiti muneno ma koro jaoma beni. Eh, Awiti ni ohinga gi pesa, aha. Kiswahili ahingego, Aha. del to waromo. Mano ng'wono Nyasaye.
mago te gin mana ng'uno mag nyasaye emomiyo an pod abiro chung' mm. ka wacho wach nyasaye ni haleluya nyasaye isetimona madongo jehova osetimona madongo nyasaye oketa ber kuom mano adwa ni wacha ne wach makori mondo wach mondo wato lamo ineno mhm. nyasaye ni oduong' kendo duong' malich duong' nene mwalando iwinjo awinjo kiwacho maber ni oketi chwe Irom gi Siprion jama wego. Nyasaye ni karo ng'ama ng'ongo. Erokamano.
Baba wachane. O an kachung' ka Reverend Wuod Puth nitie korwaka chewni machiegni lakini aneno kadhi kode maber semeni haleluya Amena. an ruoth oserita malich miwuoro. Kama wantie Narobi kani, to gima chanda gi Ruoth Jehova madwa napenje maselamo pile pile kapenje ni to ang'a ne mon e nego jachiendni kane pok olwaronwago piny ka. Amina, amina.
Gino osechanda kendo aseleme mathoth ka en ema ne jachien otamo wang'e moriembe piny ka koro wan wadhano adhana ma en ema ochweyoni. Wat wadwa konyore nade? Ira- Jodolo wuoye Iwinjo?
In addition to that, Jehova kanyo to nokidhi maber. Kinyalo bukori ioronwa ng'at ma tije tek ni jachien. Ioronwa piny ka ka jachien adier nosekelo achiedh nadi mothanyo wiye polo malo kuro. Ichak iore piny ka ng'ani timore kodwa matek ka to many kaka iduoko ng'ani kono. Kanyo to kwa bisa iye. Kanyo be onge wach moko. Kanyo onge contradiction. Many kaka inyalo kawo jachien ni iduok kuma ne untie kode. Eh weche mantie adani mondo wata olamo. Reverend kuonge go olamo. Ni mana oh. machuok sarach. Wadwa lamo matin. Mhm. Nyasachwa wagoni erokamano. Arita ni ber. Ineno e piny ka badi be bor. Kokwajo ma jolejo wuotho go Jehova. Wainenowa wathagore to negnwa mana jachien e nying Ruoth Yesu. Wa kaw lamo, akelni wuora. Jehova iduong', an to isetimona weche moko pod odong' madwa naketni. Kane awuok adhi sikul, jogweng' ogo siboyi wacho ni oh be obiro nyalo. Atemo ndi, atemo matek, atemo anyagora ma gike auchiel to mana nikech in. Koro penjo maduong' Nyasaye niya, auchieda ni kane asegike, nabang'o kode neno e dhoot Nairobi ka koso nayudo tong'o moro asiango, Nyasaye kanyo ne. Mar ariyo, jachien sanda abwo piny ka ot mantie ni ok ot mowinjore, jachien ni kae ni nyage mosumwal mong'awe osike ne. Miya pesa miluongo ni wan bilion, ager go ot miluongo ni permanent, ma koro adak malo jachien ok ne yuda, ruoth miya wan bilion, Nyasaye kanyo ang'e ni iwinjo. Mar adek, nitie nyamera miluongo ni Gaudensa Florida Bakari. Gaudensa Florida Bakari sani nigi nyithindo auchiel. Yawuoyi wuonde awuonda to miye ich owe mana ka. Yawuoyi wuonde awuonda to miye ich owe mana ka. Yunwa ng'at moro kata ma jam jam. Kata obed jambasi moro kata mana morano. Okaw Gaudensa odhigo ya jowa. Gaudensa ne be dala ka nyaka karang'o. Eh, Jehova. Miye Gaudensia ng'at ma kata nyithindogo nyalo luongo ni baba, ma kata koro nok onyuologi, to tek ni osebet kanyo koro en e baba. Kitim mana ng'e ni isewinjo. Ruoth in isetimo, onge gima tami timo, timo ne ji ka ji neno, timo ne ji e ler. In ing'e ni itimo godiechieng' kendo itimo e dier ot ka chieng' rieny. obed dhano dhano pod dwa nudhi kor nindo to mana ang' otieno kosesim taya ma be kok winjoru ma itang' ipo ka iyi okuot yani igamo remo jehova in mago to ok idonjie magi ionge gik mitim itime ler kuom mano nyasaye weche mawachogo ochop malo nyasaye wach nitie wuodi okawinjo koywago wuode moro mane dhi e sikul cha Otieno cha. Eh, Otieno?
Eh, akoro wachno. Otieno?
Otieno to nodhi sikul. To ko Otieno thanyo wi Otieno kudwa ah, ada tem nang. Weri kode obiro ng'e ne ngima tek oko ka. Ng'er kong'ero idhi yadh.
Ong'er kong'ero